Görül başga näme diýsin? Häkim ýene ol aýt beri biri ýanypdyr diýädä. Ýanypdyr ony getiripdirler wraja. Wraja diýdi, her ýyl ažok gördük münýansyny göremzok diýipdir. Näme etdiňiz eý, döwüm döwüm endam diýdi. Ýa modalygyny öçürjek bolup lapataladyp Eýle, eýle. Görüň, näme etjek bilmän. Bir awtobus heleý ekskursiýa gidip barýar diýýär. Onsoň men ýaly ýer düşündirýär diýýär. Ýoldaş heleýler diýip, bir awtobus heleý gözüňize getiriň. Yzyna seredip ýoldaş şeýleýler, gyýbatyňyzy goýýaňyz. Indi hä görýäňizmi, sag tarapymyzda uly alleýa. Aý, çep gapdalymyz indi hä çagalar bagy. Sag gapdalymyz indi hä mekdep. Aý, indi hä bu gapdalymyzda myhmanhana. Şeýdip düşündirip barýar diýende, indi hä ýoldaş şeýleýler görýäňizmi, ajaýyp daga-da gelip ýetdik. Bir daga sere-de, dagyň aşagyndaky köle seret, gözüň deşip gelýär. Gör, tybatymyza bezeg berip dur. Ýöne. Kölüň bir aýby bar diýipdir. Kimde-kim ärine biwepalyk eden bolsa, köle suwa düşmeli-dä, köl gark edýär, alyp gidýär diýipdir ol. Awtobusdan bir heleýem düşübilmän otyr diýen. Aý, bir segsenden agam bir garryja daýza düşüp taýagyny tyrkylla diýip, şo kölüň başynda suw oýnan bolup otyr diýen-dä. Ýa düşündirýän aýdýar diýen. Daýza diýipdir, Bilara bir ýaş gelen Bolýa-la indi öýkelärlik momentam ýok. Sen bir segsendan aşan diýipdir. Sen nämä pikirlenip otyrsyň? Giräýerler ýaba diýse, taýagy bile dürten ol. Gyran almyş kyrk bir, kyrk bäş mi ursun diýen. Anekdotlara maňa saýlabrak aýtmalylar, kynrak bolýa-da arasynda. Indi çagalara degişlini aýdaýyn, Nuryşka Baýyr aýdýar-da, Nyýaz çagadan soraýar diýýär, Mollum, okaý ikilikçi diýipdir. Okap ölen adam ýok, oka, sen oka, aý, halys edendir-de, köpräk gaýtalapdyr-da, okaýa, oka, oka, okap ölen adam ýok diýip. Çaga aýdan bolýar diýýär, Bilýän, mollum, dawaý onda rysgowat etmäliň oglumy. Neme diýýär-ä, Nuryşkaň ýene bir anekdoty bar-a. Halypaň, Bir çagadan matematika mollum soraýar, diýýär, ýerinden tuduryp. Tur, jigim, diýip, mollum matematika mollumy? Bir kilede näçe gram bar? diýipdir-dä-ow. Barygaň ogly eken-dä, ýerinden turnup, mollum, o bölüşiňe bagly-ow. Men alaman. Yo, bolmana göre. Biriniň öýi ýanypdyr diýýär. Ylgap çagalaryny çykarypdyr. Ylgap aýalyny çykarypdyr. Wapje birinji ylgap apparatyny çykarypdyr. Soň çagalaryny, soň aýalyny çykaryp. Soň gitarajygyny çykaran bolup diýýär. Aý soňky üç gezekde gidip gelýär diýýär-de. Ylgap girip, ylgap çykyp, ýene ylgap girýär, ýene-de ylgap çykyp, eline diýseň alyp çykanok. O dostlaram saklap bilenok däde-ow. Äý, ýöne beýdip boş gidik gelip durma, aljak zadyňy aldyň, çykardyň, nämäňe boş gidik gelýäň diýipdir. Men boş gidik gelemok diýipdir. Hä, näme edýäň diýse, Waý, Şo gaýynene meýlebeýle agdaryp gaýdýan diýýän. Gowy ýansyn diýip. Biriniň gaýynatasy agyr ýaraly ýatyr diýýär-de, ölüm ýassygynda diýýär-de. Onsoň giýewleri bolup gezekli gezegine ýüz ýelpeýärler diýýär-de.

Ýüzüni ýelpäp durka diýýär, ýaňky nerwniçiz etdirýär diýýär-dä ol. Seret nähili nerwniçiz etdirýär. Şunuň ýakyp ol bar-aý, gowaýyp bolanok diýýär-ä, bor. Öçüräý bir mundan.
Öçür, öçür, öçür. Ony öçüreniň bilen telefonlar dur-a, tapawudy näme? Ýüzüni ýelpäp dur diýýär-de, gidibersin-laý. Şeýdip seretdi, atam ýok diýdi.

Orla mara dünýeň içi bir güzi petirýä dedi. E bir burnuna siňen guwanypdyr-da, bennäňmi? E bir gudratly gözüni açaýyp dur oň ýaňkyna. Şeý diýip, gözüni açypdyr-da, halal-lak siňip uçup duran şeýdip gözi bilenjik siňe gyz alýa diýýä-de, ýaňky ýelpäp oturan bar. Şeý diýýä diýýä.

Ynha, ataýlaň ýanynda ýaşaýan ekeniňiz. By atlaň sesi, adamlaň sesi, maşynlaň sesi, aý, şu awy baleşikliň sesi, bu gohuň sesi, eýläberi çagalaň, ol elçarpsyn gykylyklaň sesi siziň ýaşaýşyňyza elbetde täsir edýän däldir-dä diýip, mikrofony geçirip durgun. Ýok, getirin. Sessiz adam geçip gidipdir o. Haw! Biriniň atasy ölüpdir diýýä. Onsoň ýaňky indi işe gelipdir. Näme işe gelmediň? Atam öldi diýipdir. Aý, onýanok bolsa bolýa, nädip öldi diýipdir. Aý, bökdi diýipdir. Ökümeden pylanyna bökmedik welin, bökübelenler soňlar etaž, awa bu, näçinji et, a ýedinji etaždan ötdi. A ýene gaçybeldimi? Ýok, ol halas edilýän neme setkany saklap durdylar diýipdir. Bah, onda, onda şoňa gaçyp, şony ýyrtybeldimi aşakka? Ýok, şoňa gaçyp yzyna zyňyldy diýipdir. Yzyna zyňybeler, hä, onda ikinji gezek şoňa düşünmän gapdal düşübeldimi? Ýok, ýene şoňa düşdi. Waý, soň?

Biri Halo ses heh diýişýän ekende. Onsoň eşini öçüräýerowdaz ýaman gowy aýdaýyň. Ýaşap ýörüs bu zeminiň üstünde şatlykly günler bar, gaýgyly gün bar diýýär. Ýöne şat günümiz gamly günden kän. Şonuň üçin hezil owadan dünýe. Hemmeler deň bolaýsa näderdi, müň şükür, akyl bar, nadan bar, gün bar, bir meňzeş owazdan gulak ýanardy, müň dürli owazly owadan dünýe. Käte-käte gama batýar bu başym, ähli gaýgy-hasrat boýnuňa münýär, şol wagt gelniň uzadyr agtygyň götärsiň ýene-de owadan dünýä diýýär. Kyn ekeni ýakynlardan aýrylmak, her ölüm bir ýaşy goparyp zyňýar, adam pahyr galyberjek ejizläp, ýene derman bolýar owadan dünýä. Başga kändir gepiň çekjek bolmansoň öýdäkä igenip-igenip hezil edinýäň, ýöne ýekeje gün öýde bolmasa, görküni gaçyrýar owadan dünýä diýip. Juwan wagtyň. Rewir beren bolsan ol gaýnap aýdan indi. Juwan wagtyň söýeniňi aljaksyň goşa ýürek gaýnap dowam edinýä illeňinde ýene ata boljaksyň şeý diýip aýlanyp dur owadan dünýä ekin tikin mal ara iş alada haçan başlanypdyr haçan tükenýä park bolmasa oýna çyna çalaja Owadan bolmaz-da owadan dünýe. Gadyr bilinmese çeken zähmediň, bar eden azabyň jinlige dönýä. Boş gäşiň neneň gördüň Ahmediň, şahyram etjeg-ow, owadan dünýe diýýär. Rodnoýlar owadan ýaşaýyň ömrüň bolsun. Takdyr daýalyk bolsun. Hawa. Ýöne diňe bagşymyz, rodnoýymyz, inimiz, halalyz. Diýen bolýalar-a, özüňi goýan aýdymlaryňdan diýen bolýar köpüsi diýýäler-a. Bagşam bir özüni goýaryn diýen men aýdýan. Bagşy artizar bar bir zady bolsa aýtjak gowy. Hawa. Oňşin gowy aýdymlar.